Salam dostlar Swulstv kanalyna hoş gördük size şu gün görkezjek wideomyzda imoda nädip adyňy odanlamak instagramda nädip odanlamak men imodaky görnüşini görkezeýin edil şular ýaly geçseňiz instagramda edip bilersiňiz ilki bilen görkezjek ilki bilen size görkezjek zadym size imo gerek baram ine şu a harp bildir onca programma aşakda linkini goýaryn şoňa gidip alyp bilersiňiz nickname generator bilen nickname for games şony alyp bilersiňiz Ine, A programmanyň üstüne basýas, ine, şunda fonta geçiş ýapyn diýip ýazyp durandyr. Biziňkide Go bar. Samsung-laňkyda zatlaňkyda meňki Redmi bolansoň, siziňkide Samsung Keyboard diýip ýazyp dur öýtýän. Şo Samsung Keyboardy fonta geçirýän. Ine, görşüňiz ýaly her hil görnüşde üýtgeşik hatlar çykýar. Nähili görnüşde ýazasyňyz gelse, nähili görnüşde ýazasyňyz gelse şeýtýäňiz. üstüne basyp durýaňyz hatyň kopýala diýip ýazyp durandyr ondan şeý diýip ýapyşdyrsaňyz ine şo hat çykýandyr dostlar görşüňiz ýaly başga-da her hil görnüşli hatlar üsti çyzykgylja dala kafafada diýýär her hiljek näme ýazasyňyz gelse ne münýa hatlarda ýazýar fulls Twi, ine, görüşiňiz ýaly, her hiljek görnüşde, nähilek görnüşde ýazasyňyz gelse, ine, bular ýalysyny owadan görseňiz, bir minutçuk. Ay özüňiz şey ýazýaňyz. Ýazyp üstüne basyp durýaňyz. Hemme telefonda bolýandyr bilýän bolsaňyz. Kopýala basýaňyz, imo girersiňiz. Häzir. Häzir bir minutçuk ayarlar. Benki de full off kalyp yazıp da görýänmi? Ine full off kal men pozamak adam özüm gowy yasamsan täzeden yasamak ora biraz işlemeli. Şoň üçin yzyna ýazýan, full off kalyň yzyna ýazýan. Ýazyldy. Gördüňizmi? Fulowkalyň yzyna ýazýaňyz ýazyldy gördüňizmi dostlar. Birinji programmamyza A, ikinji programma nickname generator diýýär. Beýleki imam dabaw edenler bar bolsa görendirler, Web King tip ýazyp durulan, ýazyp durulan bolmaly. Ine özüňiz nägile görnüşde. Bula Ine ha. Her hilek nägile ýazasyňyz gelse içiniň atyny. Öz, özünde ýazylan nuruna. Diňe siz daşyny owadanlap edersiňiz, bolmasa-da, ine her hil görnüşleri bar. Ne ya olmasa ne yıl yılınız ne olmuş 2003 2004 2002 ne 2002 diýip ýazýaňyz. Bäri gapdalyna da many goýan boluň, her hiljek zat goýuň. Awtomat goýan boluň. Enter game diýýä. Basýaňyz. Özüňiz şuň üsti bilen arasyna ýazyp bilýäňiz dostlar görýäňizmi? Imolda Instagramda köp kişiň atlary ogadanlaryň görnüşini ýazyp duranlar. Meselem, Ofkallaň atlary. Köp kişiň atlary ýazyk ýöne käbir bilmeýänler. Ba Ofkallar zatlar şulardan ulan ýaş programmalary. Na Fools. Aý özüňiz läýlek görnüşde ýazasyňyz gelse munam edil şonýalak etýäň. Kopýala basýaň boldy. Başga hiç zat gerekkä. Bular ýaly görnüşlerem aýtýan edil muna görmedim. Özüňiz bara barlaşdyryp bir mutan göreýin. Ne. Köp klaş oýnaýanlar zatlar özleri bilýändir ne. Her hilaki zatlar goýup bolýar. Klanlarda zatlarda gireňizde klan ýokarsyna ýazyp durýandyr. Plan näme bolsun zat bolsun zat bolsun ýazyp dur. I his you diýýär iňlisçede. Arasynyň hatyny üýtgetýäňiz özüňiz. Nä salam diýýär. Üýtgetýäň haty. Aýyr. Nä üýtget. Näme diýip ýazasyň gelýär ýazybermeli. Tutuş ýüzüne basyp durýaň. Nä durun başdan başlaýyn. Aşaklykan çekýä gitdi. Gop ýöle boldy. Hiç hili kynlyk ýok. Düşüniň. Dostlar biram kanalymyza agza bolmagy, laýk basmagy ýatdan çykarmaň. Allah biziň hem kanalymyzyň agzasy güýçlener nesip bolsa wideolarymyz gowy görülse wideo goýýas kän zat isleýän ýok biraz agza sanymyz pesräk bolansoň kän öňe çykanok. Kän oýun wideo goýýan oýun wideo zat etmegini halaýan bolýan oýun wideo görýän ýok şoň üçin bara kän klasha gyzýan ýokmy nämemi Türkmenistana şoň üçinem imo zat beýleki wideolar goýjak bolýan bir gezek klas bir gezek programma wideolar zatlar goýaryn isleýän bolsaňyz aşakda zat edip bilersiňiz aý bla iňlis dilde goýýan ýöne iňlisde köp kişi iňlisde zat etýärde Ine, näme goýasyňyz gelse. Dragon diýýär, Frozen diýýär. Ine gitdi. Menem şunda şundan ogadanladym öýtýän hawa. Ine Weep. Weep pozýa, Style, Frozen aýyrýaňyz. Ine Frogen, Frozen. Her hili. Hany, düşündim. Siziň özüňiz näme nähili at goýasyňyz gelýän bolsa, Dragon goýasyň gelýär ortasyna Dragon, Oscar mı Oscar, King mi King, Gamer mi Gamer. Goýun kanal Gamer goý, Ninja, Ninja. Gitýär Joker, köp kişi adyna Joker goýýan ha Joker. Joker etýän. Joker goýýan arasyna. Ondan Jokerin kal bir Nälik maska ýaly bir zatjyk tapyň özüňiz arasyndan. Ine, Joker. Style, Jokeriň zadyny goýýaň, ine, Joker diýip ýazyp dur. Ýa muny goý, Joker diýip. Ýa muny goý. Ýa muny goý. Özüňiz tapawudy ýok, saýlap bilýäňiz. Isleýän görnüşiňiz, gaty kän görnüşli. Imoň, Instagramyň atlaryny, WhatsApp, beýlekilerde-de bolýandyr. Hemme zatda kopýalap goýup bolýar. Yzyna näme goýasyň gelse, ine, Joker diýip goý. F F Q diýip goý. Näme diýip goýasyňyz gelse özüňiz. Näme gut diýä. Pandaň znagyny goý. Mafia diýýänä Joker mafia. Özüňiz sazlap goýbermeli dostlar. Näh. Özüňiz näme atda goýasyňyz gelse. Näh munda her hili ýa baddas legendar diýä. Legend kreator gut polis diýä miliske. Naba, Spanish, diýýär, hindiler, gyzlar üçin, na Queens, Dream Queen, diňe oglanlar üçin, na gyzlar üçin hem bolup bilýär, Queen, Dream Queen, Honeybee, Enerkill, Aherhill, Jax ýaly zatlar bar. Her hili özüňiz ýazasyňyz gelse, ine, greklerden Atlas, Ares, Apollo, Oýlýam zatlaryň atlary. Özüňiz nähili görnüşde hat goýasyňyz gelse goý, git Muny goý, ine, Apolla bärde goýýa. Özi, Gel, muny goý, isleň görnüşiňiz. Nähili görnüş? Köp kişi soraýa, Imoda nädip adyňy şeýle etýäň, eýle etýäň? Nä gör, görkezişim ýa, ine, Ýutubda wideosyny goýdum. Top Names Killer, ine, özlerinde şular ýaly. Şular ýaly edip ýasasaň gowy diýýä. Edit ine özi ýasak görkezýänleri. Ne özi ýasak görkezýär şular ýaly wideony. Wi şular ýaly suraty, atlary. Ine Angel, Diablo, ne lider özi şular ýaly görnüşde etseňiz bolar. Şular ýaly edip ine. Galyç oýun kanallara zatlara edip Hemmede aýdyp bolýar dara bilýäňmi birazjykla gözleşdirseň. Ýöne gözlemäge gerek ýok indi men zat etdim görkezdim dostlar arkaýyn alyp Play marketden alyp bilersiňiz hemmesem Play marketde bah agyr agyrlyk zatlyk ýok telefony internetden alsaňam bolup dur wifi zat däl bäş megabaýt alty megabaýt ýedi megabaýt

Boldy. Nä dostlar wideom şular ýaly wideom gutartýan özüňizem isleň görnüşiňi zat goýup bilersiňiz. Hemmäňiziň işiňizde üstünlik. Hoş sag boluň kanalymyza agza bolmagy unutmaň wideoň halyny bolsaňyzam laýk basyň.